Pajjiżna ġieli jitqabbel ma' teżor kbir magħmul minn fortizzi, palazzi, skavi u tifkiriet li jiddokumentaw eluf ta' snin ta' storja. Dan it-teżor ikompli jikber fl-importanza jekk miegħu nżidu għexieren ta' siti li sal-lum għad iridu jiġu imnaddfa u ppreżentati lill-pubbliku kif jixraq. Ninsabu fil-konfini tal-Mosta, tefa ta' ġebla bogħod mid-dar tal-Ġiżwiti Mount Saint Joseph. Hawnhekk għandna ġojjell ieħor, sit ta' wirt storiku li jkompli jitfa' dawl fuq l-istorja kważi minsija ta' pajjiżna. Dawn huma l-Katakombi ta' Bistra, sit li mistenni jitnaddaf u jiġi skavat b'mod xjentifiku sabiex fil-futur mhux imbiegħed jiżdied mal-lista dejjem titwal ta' siti fil-kura ta' Heritage Malta. interessanti li fejn qegħdin hawnhekk huwa post strateġiku meta inti qed titkellem fuq iż-żmien Ruman għax qiegħed bejn il-belt ta' Melite li għandek ir-Rabat u l-Mdina bej għandek in-naħa l-oħra għandek il-port ta' Burmarrat, il-port Ruman ta' Burmarrat fejn għandna siti oħrajn arkeoloġiċi u bej għandek ukoll il-portijiet l-oħrajn l-imġarr u għandek l-agrikoltura li qed isostni l-soċjetà tar-Rumani. Huwa importanti għax qiegħed fuq it-triq, it-triq li qed imexxi l-prodotti u n-nies bejn il-portijiet, bejn il-kampanja fejn qed jagħmlu ż-żejt, qed jagħmlu l-inbid u fejn qed iġibu l-prodotti li għandhom bżonn għall-ikel u għas-suq li ovvjament hemm ġol-belt tal-Melite. U hawnhekk ninsabu fil-katakombi, il-katakombi li probabbilment servew n-nies li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi. Il-katakombi ta' Bistra huma ta' stil differenti minn dak ta' San Pawl fir-Rabat, katakombi kbar li aħna stajna nammiraw f'servizz li ppreżenta il-kollega tagħna Mario Coleiro f'edizzjoni preċedenti. Huma katakombi differenti minn dawk ta' San Pawl, Għax bej dawk ta' San Pawl huma ta' ċertu kobor u ta' ċertu kwalità, hawnhekk mhux qed naraw il-tip ta' katakombi li ssib barra ta' ċittà jew belt kbira, imma qed issib il-katakombi tar-rural, il-katakombi ż-żgħar li kienu jservu l-familji ż-żgħar. Allura minflok għandek katakomba waħda kif aħna nafu żviluppat, pereżempju, dik ta' San Pawl, il-katakombi, jew dawk konnessi anki ta' Sant'Agata u ta' Winjakort fejn huma kbar u hemm il-kurituri u hemm ħafna obra fl-art fil-ħitanijiet, hawnhekk għandek ħajt twil li qed jaqsam ġiex toroq. U dal-ħajt twil għaw 19 il-katakomba, wieħed ħdej l-ieħor, probabbilment iservu jew f'komunitajiet partikolari wieħed wieħed jew familji partikolari u f'kull wieħed issib ehm, il-katakombi li aħna nafu bihom, pereżempju l-window tombs l-arkosolja li aħna nistgħu naraw warajna hawnhekk u fejn għandek eh, il-ħofra ta' fejn kienu jżommu il-lampa għad-dawl u fejn għandek il-qabar sħiħ fejn kienet issostni

Il-ħsieb hu li permezz ta' dan il-proġett, l-ambjent rurali Malti jsir wieħed iktar sinjur. Flimkien mal-validità għal skopijiet agrikoli, il-kampanja tagħna toffri patrimonju storiku ta' rilevanza li għandu jiġbed lejn dawn l-inħawi kemm lilna l-Maltin kif ukoll lill-barranin fuq żjara f'Malta. Hawnhekk għażilna das-sit għal proġett tal-fondi tal-Ewropa tal-agrikoltura għas-sempliċi raġuni dan huwa sit differenti, huwa uniku. Huwa sit fejn inti qed tara sit rurali u obbra rurali u fejn ħadd ma żarhom, ħadd ma jaf bihom. Allura li qed nippruvaw nagħmlu hija qed nippruvaw nqajmu sit fejn li ħadd ma ra, li ħadd ma żar, nirranġawh għax ovvjament qiegħed stat ta' mit sena fejn kienu skoperti xi mit sena ilu, ftit inqas minn sena ilu, u ġew skavati minn Sir Charles eh, Zamit, u ovvjament li qed nipprovaw naraw hija li b'daw il-fondi nerġgħu niftuhom għal pubbliku, ntuhom aċċess in-nies, nurruhom kif kienu l-katakombi li huma obbra żgħar, obbra differenti u li huma partikolari kompletament differenti li palma naraw minn fuq siti oħrajn. Sabiex dan is-sit jiġi ppreżentat lill-pubbliku hemm ħtieġa ta' ħidma konsiderevoli. Issa li Heritage Malta akkwistat il-fondi mill-Fond Agrikolu għall-iżvilupp rurali, x'se jsir eżattament fil-katakombi ta' Bistra? Jinvolvi studji, jinvolvi partijiet minn skavar, differenti milli qed naraw fuq siti oħrajn, imma xorta għandna ċertu studji li għandna bżonn, pereżempju topografija rridu nagħmluha. l-iskavi rridu ninżlu pereżempju hawnhekk rridu neħu l-ħamrija xi metru metru u nofs. Għax bħalissa l-ħamrija bix-xita kollha tinfirex ġol-katakombi allura ma nistgħux naraw il-katakombi kif suppost. Irridu nistudjaw ehm, l-ambjent u nifhmu eżattament l-ilma kif qed jiskula fis-sit għax hawnhekk qed jiskula l-ilma u kollu dieħel ehm, għal ġol-katakombi u ovvjament ma rridux ta' jsir għax jagħmel ħafna ħsara U meta nkunu nistgħu naraw dawn il-studji kollha mfasslin, ħa nkunu nistgħu nifhmu aħjar l-istruttura tal-walkway kif se sseħħ. Diġà għandna idea mfassla tajba, imma nirranġawha biex żgur twaqqaf l-impatti negattivi li qed jagħmlu l-ambjent. Fl-istess ħin, ħa nkunu qed nagħtu aċċessibilità biex nuru das-sit u nagħtu l-informazzjoni fuq das-sit li kien jinsab il-Mosta, U wkoll ma' żvilupp li qed nagħmlu hawnhekk, qed nagħmlu mezz li d-dawl li ħa jsostni s-sit huwa dawl li huwa adekwat għall-konservazzjoni tas-sit, allura huwa dawl speċifiku li jrid isir. U fl-istess ħin id-dawl li għandna bżonn u s-supply li għandna bżonn elettriku qed nagħmlu mezz li hawnhekk ikun anki minn solar panels, minn PV panels biex aħna hawnhekk inkunu nafu li

Nittamaw li dan it-tagħrif kien utli sabiex il-pubbliku in ġenerali jsir konxju tal-ħidma bla waqfien li tkun għaddejja minn uffiċjali u entitajiet sabiex jiġu akkwistati fondi Ewropej. Permezz tagħhom, anki ż-żoni rurali ta' pajjiżna jistgħu jiġu ppreżentati b'mod aħjar u joħolqu interess ġdid